Men Aşgabat şäheriň ýaşaýjysy Jepbarowa Arzuw. Ine bu ýanymda oturanam Jepbarowa Leýli meň gyzym. Aşgabat şäheriniň ikinji orta mekdebiniň ikinji B synp okuwçysy. Men şu gün şu taýda şeýdip çykyş etmegime sebäp bolan meň başlangyç klas mugallym Tylla Atajanowada nägileligiň duýdurmagy üçin çykyş etmegime mejbur boldum. Ikinji B klasyň klas ýolbaşçysy Tylla Atajanowa meň gyzymdan bahana tapman, okuwyna ukyplygyna seretmän, bäşik bahasyna okaýanlygyna seretmän, bahana tapyp, tertibine iki goýup, Klas okuwçylarynyň arasynda kemsidýä. Hiç tapmasa şu Jepbarowa Leýli bilen gürleşmän, hawa, şundan hiç zady göçürmän, kemsitmeler bilen okuw okadýa. Bilimine bahana tapman, tertibinden bahana gözläp ikilik goýýa. Okuwçylaryň arasynda kemsidýä. Kemsidiş sözleri diýdirýä, güldürýä üstünden. Gyzymyň bilimem gowy, tüweleme gowam okaýar, ukyplam, höwesi gaty uly, okuwa bolan höwesi, hemme sapaklaryndan taýynlabam gidýär, taýynlyk görüp gürrüňem berýär, bahalary bäşik bahalara-da mynasyp bolýar. Tertibem gowy. Eger tertibi ikilik bolsa, gyzym okuwa ukyply, bäşik bahalara mynasyp bolmazdy. Yzymyň tertiplije bolan çyp mekdep ýolbaşçylary bilimine seredip, tertibine seredip, okuwçylaryň arasynda klaskom edip belläpdirler. Gyzyňyz şeýle gowy okaýan bolsa, tertibi gowy bolsa, klas mugallymy näme sebäpden bahana arap, onuň tertibini peseltmäge çalyşýar? Şu barada näme aýdyp bilýäňiz? Klas ýolbaşçysy Tylla Atajanowa döwletden alýan puluna kanagat etmänligi üçin her bir ene-atadan her aýda ýa ýüz manat, ýa iki ýüz manat möçberli pul alýar. Ol pula-da meň ýagdaýym bolmanlygy üçin meň gyzymy ezýet çekdirýär. Ol ene-atalardan alýan puluna şo puluna görä-de baha goýýar. Mysal getirip berjek ýerim, ýüz manat alsa dörtlük baha çykardýar, iki ýüz manat alsa-da bäşlik baha çykardýar. Indi şu mekdepde ýaňky siziň gyzyňyzyň okaýan klasynda bolup geçýän ýagdaýlar barada mekdep ýolbaşçylaryna arza-şikaýat etmediňizmi? Mekdep ýolbaşçysyna-da arz-şikaýatym bilen ýüzlendim. Mekdep ýolbaşçysy çäre-de görýä, ýöne şu Tylla Atajanowa mekdep ýolbaşçysynam sylanok. Ýene başgalaram synanok. Ene-atalaram biri-biri bilen urşdurýar. Ene-atalary bilen agzaly etýär. Çagasyny ýa bolmasa çagasy bilen urşdurýar. Garaz, döwlete okuwly, bilimli çagalary ýetişdirmek däl oň niýeti. Klas ýolbaşçysynyň bar pikiri ene-atalardan pul almak. Çagalary agzaly etmek, ene-atalary agzaly etmek, sögüşdirmek, Diňe şeýdip okuwda şular ýaly işler alyp barýa. Gyzymyň tertibi pes bolýan bolsa, bilimi pes bolýan bolsa, şeýdip ine mekdepde, ynha her günki alýan bahalary bäşlik, ine myzamda çykyş edende bäşlik, ynha bu hepdesini görkezeýin, ýöne bahanasy molymyň biliminden tapman tertibi diýip, tertibi kemsitmeler bilen, ine şeýdip şu gün gyzymyň Tertibi diýip ikilik baha bu alýan bäşik bahalaryny pese düşürmek üçin ikilik goýupdyr. Tertipsizlere bäşik goýýar, tertipli okuwa höwesli bolan çagalaram ine kemsitmelere sezewar edip, bar bar arzuwym para pul almak, para pulum bolmalyk üçin, ynha men şeýle zatlar kynçylyklaryň üstünden barýan. Klas ýolbaşçysynyň maksady meň gyzym şo ikinji mekdepden çykarmak. Şo ikinji mekdepden men çykarýançam, olam şol gyzym kemsitmäni, ikilik goýmany, tertipsiz diýip, başga mugallymlara-da gep öwretmäni dowam edýär. Leýli, klas mugallymyň seni näme üçin kemsitýär, şunuň sebäbini sen bilýäňmi? Pul ýetirmeýäňiz, ýüz manat getirmeýäňiz, iki ýüz manat getirmeýäňiz diýýär. Şol iki ýüz manat getireniňde bahaň galdyrýandygyny boýun alýamy? Hawa. Meň o çagalar ýaly kakam ýok. Ol o çagalaryň kakalary ýüz manat, iki ýüz manat berip dur. Klasdaşlarym-a Leýli bilen gürleşmäň, Leýliden göçürmäň diýip aýtýar. Men okaba gowurýan, höwesli okuwa gidip gelýän, ýöne mugallym meni kemsiteni üçin mekdebe gidesim gelenok. Leýla, klasda bidüzgünçilik eden okuwçylar boldumy? Hawa. Kimler? Şolar-a yzlaryna seredip gürleşýärler. Zala ygnaşýanlara, mekdepde gygyrýanlara tertibine bäşlik goýýar. Men ymsyryp otursam, meň günlerimde ikilik goýýar, tertibime ikilik goýýar. Mekdeplerde-de para ýol berleni üçin şu bidüzgünçilikler dowam edýär. Bäşlikçi ukyply Balajyklarymyzyň ine kemsinmelere sezewar edilýär. Döwlet ýolbaşçysy bilimli okuwçylary ýüze galdyrmakda, ukyby barlary höweslendirmekde hemişe çykyşynda aýdyp geçýär. Ýöne ynha meň şu günki günümde şaýat bolan zat. Döwlet ýolbaşçysynyň aýdanynam, diýeninem, goýanynam edenoklar. Gaty gynanjymy bildirýän. Şu günkide şeýdip çagamyň, gyzymyň kemsidilýänine-de özümem kemsinýän. Türkmenistan ýurdumyzda asuda ýurdumyzda galkynyp gezmäne hiç hili maý berenoklar mümkinçilik berenoklar oňam sebäbi bar düýp sebäbi para pulda meň para bermäne hiç hili ýagdaýym ýok ýoldaşym ýok men ýeke ene çagamy ulaltýan maňa agyr gelýä molymlaryň edýän hereketleri maňa agyr gelýä.